Ähliňize salam dostlar, ýagdaýlaryňyz gowumy? Janyňyz sagmy? Ýene-de siziň bilen täzeje wideoda men Ahmet Meredow. Mähriban dostlar, bu günki wideomyzda birnäçäňizi gyzyklanýan Amazon söwdasy barada gysgaça öz bilenimden biraz informasiýa siziň bilen paýlaşmakçy. Edil Amazonda söwda etmek barada däl-de, Amazonda, ýagny handmade diýilýär-de, elde öndürilen harytlary satylýan bir özüniň aýratyn bölümi bar. Meselem, oňa mysal hökmünde käbirleriňiz diýeli agaçdan bir zatlar ýasaýan bolup bilersiňiz, ýa bolmasa käbir zergärler bolup biler ýa-da ony bir sumkajyk diýeli ýassyjak bilen üýtgeşijek bir zatjyklar çagalar üçin bir egniçik dikýänleriňiz bar bolup biler. Ana şolar barada hani özüňiziň öndürýän harytlaryňyzy Amazonda nädip satmaly? Ýagny uly firmalaryň, kompaniýalaryň öndürýän zatlary däl-de, elle öndürilen kiçiräk hani home biznes diýilýär-de, öý biznesleri öý biznesleriniň öndüren harytlaryny Amazona nädip satmaly, nädip goýmaly, şu zatlar barada gysgaça öz bilýänimi paýlaşmakçy. Ondan öň başlaýas. Dostlar, ilkine başlamazdan öň, eger kanala agza däl bolsaňyz, agza bolmagy, laýk basmagy we kommentariýa ýazmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Siziň laýkyňyz, kommentariýaňyz maňa üýtgeşik peýda getirenok, ýöne wideomyzyň hasam öňe çykmagyna peýda edýär. Ýagny bu wideoda belki, hani elinde hünäri bolan adamlarymyza bir kömegi deger, özleriniň harytlaryny belki dünýä bazaryna çykaryp, jübüsine bir manat pul gazanmaga kömek eder. Dostlar, indi özleriniň ýörite saýdy bar häzir. Tak, indi men siziň bilen screen share edeýin. Share. Indi dostlar, özleriniň ýörite web saýty bar. Ilki oňa girýäs. Amazon Handmade diýip ýazsaňyz çykýar ta meni Amazon Handmade. Ýani elle öndürilen diýip geçen serwis Amazon. Ilkinji görýän saýt bardyr serwis Amazon. Şuňa girýäňiz. Indi şu ýerde zat diýä. Millions of customers Amazon handmade diýä. Millionlarça diýä müşderä diýä. Indi zat ediň Amazon elli öndürilen bölüm bilen millionlarça müşderä diýä ýetiň diýä. öz harydyňyzy million millionlarça adama satyň diýä. Indi şu ýerde ýöne özleriňiz gyzyklanyp görüp bilersiňiz, belki bu ýerde dil saýlamaga mümkinçiligimiz barmy? Şu wagtda dil saýlamaga mümkinçiligimiz ýok. Iňlis dilinde çykýar, ýöne başga ýurtlarda belki başgarak çykýan bolmagy mümkin. Näme üçin el bilen öndürilen diýýär. Meselem, şu ýerde görýän bolsaňyz, tekstil bilen baglanyşykly bir zatlar bar. A bu ýerde zat bar. Gyzlyn namesi ýok diýen näme şu? Fi. töleg. Meselem, siz harydyňyzy sataňyzda sizden alynýan üýtgeşik töleg ýok. Custom profile, ýagny e, bu da siziň özüňiz üçin aýratyn bir prof, profil e, döredip berýär. Indi şu ýerde seredýän bolsaňyz, e, zat ýadyňyzda galdy dämi? Sel Amazon.com-a girdi şu wagt, ýöne biz başdaky handmade diýip ýazanymyzda şu çykýar. Goşulma Maňa taýýarmy diýýä. Indi meselem şu taýdan bu ýerde soraglar bar. Bu zatlara seredişdir görüp bilersiň. Stat selling today. Ilk bilen şuny aýdaýyn, Amazonda edil beýlekiler ýaly, beýleki meselem Hytaýdan haryt getirip satýanlar bolup biler, ýa-da başgarak diýeli oýunjak satýanlar bolup biler. Ana şolaryň ýaly Amazonda öz magazynyňy açmaly ilki bilen. Görýän bolsaňyz, aýlyk 40 dollar tölegi bar. We her haryt satanyňyzda ondan hem alýan özüniň prosendi bar. Indi şu ýerde görýän bolsaňyz. Indi şu ýerden göli e, göni biz zat taşyrýas. Apply now. Ýani şu ýerden e, taşyrýas. E, haýsy bazarda satmak isleýäňiz diýen. Amerikan Birleşen Ştatlary, Kanada, Meksika, United Kingdom, Germany, France, Spain, Italy. biz hani gel Amerikan saýlaly meselem başga ýurtdaky Türkiýedakylar e, ýalňyşmasam etýän bolup bilýärler. Türkiýeden mümkin dur şu ýerden synap görüň men anyk bilemok. ok. Häzir şu ýerde diýmek mümkin men Türkmenistanda ýa-da men plan ýerde ýöne haryt öndürip bilýän. Bu ýerden Amazonda satyp bilemok. Mesele däl ugrudym bile satarys. E, hem siz gazanarsyňyz hem hem men. Indi geleli Amerika, Amerikan Birleşen Ştatlary başladyk. Özüňiz barada gürrüň beriň diýär. Şu ilki ýany Ahmet, familiýamyz Meredow, e-mail meredow 194 type e-mail, hani e-mailiňi täzeden ýazyň diýär, oňa da ýene-de täzeden ýazýas. el.com Ops. Indi näme diýip what type of maker are nähil öndürýän siz nähil bir öndüriji diýär ýek özüň ýani öz özüm işläp öndürýän ýa-da 20 den az işgärim bar ýa-da ýani bir grup bolup işleýär ýa-da başga diýär e, diýeli meselem şu ýerde Her bir üç-dört sanak adam bolup öndürýäs. Meselem diýeli biz tikinçi, 10 sany tikinçi. Ine, make less than uh, 20 employees, yani 20 işgärden az 12-13 adam bolup bile işleşýäs we şuny öndürýäs diýýär. Indi bu ýerde harydyňyz barada, e, etýän işiňiz barada bize e, gysgarak gürrüň ber diýýär. Yani sizin haridinizde neymi zat şulaň aýtdy diýip sizin harydyňyza dogry gelýär. My product are handcrafted, ýagny elli edilen hand altered, handcraft bolanda ne diýsem, hani agaçdan zatdan bir zat oýup zat ýasaýarlar, ýalňyşmasam şo bolýar. Hawa. Hand altered muny anyk bilemok. Muny sizem gyzyklan görüp bilersiňiz. I don't make own product. my own product, I customize each one based on the buyer's request. Yani men e, öz harydymy öndüremok diýä, ýöne e, zatlar boýunça alyjylaryň zadyna görä men customize edip bilýän. Her kim öz islegine görä meselem diýeli. E, stakanjyk bar, üstüne at ýazyp berýän ýa-da güljaga diýilmek berýän. Hani şonuň ýaly e, prosta custom hyzmat edýän diýip bölüm bar. Ýa-da zat diýä, meselem, e, men diýä bazardan 50 edilen zatlar satyn alýan, we ony marker from makers and sell them öndürýän adamlardan satyn alýan we olar we satýan ýa olar. Hani özüňiz haýsyny zat etseňiz saýlap bilýäňiz. Ondan soňra. E şöyle bir näçe soraglar bar. Geleli Meselem biz şundan bilen başlaýly. My products are handcrafted. Yani biz elde elde edilen, elde taýýarlanan bir zatlar. Näme diýip product process I design and I make my own product. Yani men özüm dizaýn etýän we özüm öndürýän. Indi done by you and your employees. Siziň harydyňyzyň näçe prosenti siz tarapyndan we siziň işgärleriňiz tarapyndan edildi diýýär. Meselem, käbir adam zat etdi. diýeli maýka diýeli Hytaýdan alyp gelýär. Ýöne etiketkasyny özleri gelmeýär mesele. Hani uje bul eýýäm belki bir ýa-da 20% siziň elinden geçýän 70-80% başga bir kompaniýanyň elinden geçýär. Şonuň ýaly ýöne diýeli biziň harydymyzy pony özümiz öndürýän bolsak, onda 70-100% bize degişli özümiz öndürýär. Indi meselem şu ýerde zat, ýani step by step description of your process diýär.

Mesela men ädi jek bolýan adam elle öndürilen fashion sumkajyklar, bags. Ondan sonra e, diýeri surat soraýa. Indi meselem e, seretdim bu wideony düşürmezden öň. Näme ulanyp bilerin, näme goýup bilerin diýip. Soň Instagrama seretdim, haly sumkalar diýip bir e, zat bar eken Instagrama girin. Haly sumkalar şol has ünsümi çekdi. Hakykatdan hem elde öndürilýän zat. Ondan şolaryň sumkalaryny ulanmakçy şu wagt haly sumka. Instagramda görýäniňiz barada e, seredip görüp bilersiňiz. Haly sumka diýip girýär. Şular sumka satýarlar ine. Şular hemmesi elde öndürilen öz zenanlarymyzyň öndüren harytlary. Meselem men şundan häzir 3-4 sany surat alyp şuny goýjak. Ýöne bir mysal hökmünde. Näme diýýär? Haly sumka imo, imo-da satýarlar. Nomerlerini belläň dostlar, e, gyzlar. Ya da hatda oglanlar. Söýgüliňize ya da ýakynlaryňyza, doganlaryňyza, ejeňize sowgat almak isleseňiz göni jaňlaşyň 62 83 50 17 haly sumkalar. Indi seredýäs şularyň sumkalary gowuja. Meselem bilemok men anyk baha näçe bularda. namazlyklar bar eken, indi şunuň galjak galjyklar bar eken. Indi ne? Şu sumkalary goýup görmekçi. Men 3-4 sanatyň suratyny ýaňy skaçat edip aldym. Şolary goýup görelim. Meselem, şu sumka gowja. Hani bilip bolmaýar, belki daşary ýurtdaklaryň bukusuna ýarasa, onda hani şular belki 50-60 dollardan satyp bilseň. Bilemok, hani belki bularam eýýäm 30-40 dollara satýan olmaklar mümkin. Näçeden satýanlaryny bilemok. Diýeli meselem näçe bolsun? 4 esse gymmat satyp bilenler. E, Bularyň satýan bahasyndan. Näçe satýandyr? 10 dollar bardyrmy? 1 million. 10 dollar bolsa, gel biz şunu 50 dollara. 50 dollar diýelim. Suratlar men ýan skaç edip aldım. Şu taýdan şu suratlar ulanaýyn. Şu surat. Tak. Ýene iň soňky näme bolanlary? Eger şular meň şu harydymy kabul etse, haly sumkalar wideony görýän bolmagy mümkin, ugradaryn men. Siziň harydyňyzy bir wagt hasap etdim men, ýöne bir mysal hökmünde ulanaýyn diýdim. Eger halylaryňyz kabul etse, 50 dollardan Amazondan satyp bilsek, 15% tagym Amazonyň özi alýar, satylan harytdan her harytdan 15% özüne alýar. 50 dollardan satsak, näçe galýar bize? Tak, şu yerde bir 40 dolar gowrak elimize gelip biljek ekende. Owa, 40 dolar gowrak, ýalňyşmasam tek hasaplap görmeli. 40 dolardan şunu elimize gelýär satyp bilsek. Ve e, hallaryňyzy men aljakdyryn, 10 dolar, e, sumkalaryňyzy 10 dolardan, 15 dolardan men alyp bilýän. Eger şunu kabul etseler. Indi kategoriýa saýlaýarys. Kategoriýada-da şu handbags ine. Handbag, şuňa handbag diýip ýazaly. Beýleki bag diýende obýşny beýleki sumkada gözüňe gelýär handbags. Indi. Tak. Howdy you? E, bu da özüňize bagly. Meselem, ýönekeýje zat diýeli, friend, family, current seller ýa-da Google-dan diýeli boldy. Men konform edýän we şuny ugradýan şu wagt. Eger şular meň harydymy kabul etse, dawaý sen şu harytlaryňy Amazonda satyp bilýäň diýse, onda biz Amazondan aýratyn magazin açýas aýlyk kyrk dollar tölegi bilen we şu harytlary satmaga kömek etýäs we muň esasy handmade-de Amazonyň gollaýan tarapy bu harytlary öňe çykarmaga kömek etýär. Meselem, şul elde edilen zatlar diýädänem munuň zadyny beýleki harytlara görä bir professionallyk görkezýär. Şu harytlary satmana kömek etýär. Şonuň üçin hem Amazon sizden 15 prosentini alýar. Ýani öz harydyny millionlara ýetirip, dawaý şuny al diýip olara satyp berýän üçin her harydyňyzdan 15 prosent pul alýar. Bu zatlar has giňişden gyzyklanyp görüp bilersiňiz. Submit edeli. Bir edip lap kaldyrdyk. You answer must be between uh, and made fashion el näme de 50 ve 5 karakter aralygynda ýazylmaly. Tak. Näme diýip bilersiň? Yirmiden az olmalıydı. On sekiz. Kabul eder miken? Indi göreli. Ýene de. 50 karaktere ýetmedik mi? Bir näçe nokat goýaly. Bu prosta mysal hökmünde. Ýöne siz bu ýer başdan sowma etmäň. Hakykatdan hem oturyp bolna ýazyň eger harydyňyza göwnüňiz ýetse. Oh, let's go gitdi. Tim Henman will review your application. You can expect to receive response in 10 günüň içinde size habar berýärler. E-mailime ugratýarlar, okey ýa-da ýok bolanok. So, eger şu ýeriňe basýarsa, zatda dur, review your application. Şimdi şunun ýaly, eger kabul etseler, ondan ýaňky siziň öndürýän, öýüňizde öndürýän harytlaryňyz. Her kim bir zat, her kimiň bir özüniň başarýan zady bar.

Diýeli meselem her kim özüniň öndüren harydy bar. Biri öýde agaçdan bir zatlar ýasa, çemçejik ýasaýar. Ýene biri şaý-sep ýasaýar, ýene biri bir zat ýasaýar, ýene biri aýakgap öndürýär. Ýene biri çagalar üçin bir ýassyk, ýassjak öndürýär, ýöne güllüje bilmem ýagny ýassyk däl-de Mikki Mausyň kellesi meselem. Ýagny şonuňky ýaly her kim bir zatlar öndürýän bolsa custom. elle öndüren harytlar edip Amazondan satyp bilýäňiz. Eger diýeli, ýaňky wideoň başynda da diýdim, bas daşary ýurtda bolsaňyz, o ýerde de size şert ýok bolsa, açmana zat etmäne, habarlaşyň Instagramda, Instagram Ahmet Berestik girýän, öz harydyňyzy ugradyň, men siziň adyňyzdan tabşyrmaga kömek edip bilerin. Onda dostlar wideo göwnüňize ýaran bolsa, hasam halka bir peýdasy degsin, köp adam görülsin diýseňiz laýk basmagy asla ýadyňyzdan çykarmaň. Indiki wideolarda görüşýänçäk hoş, sag boluň.